Peter Hlungwani u velekiwile hi 17 Dzivamisoko 1968 eka N'wamurima exifundzheninkulu xa Limpopo. U sungurile ku landzelerisa vunanga a ha ri ntsongo swinene, laha a sunguleke ku chaya magogogo hambi ku ri ku vhakela malume wa yena Elias Baloyi wa ntlawa wa Elias Baloyi and the Mamba Queens loko va hungasa hi vunanga bya vona.
peter hlungwani u sungurile tidyondzo ta yena ta masungulo exikolweni xa le hansi xa vunghela hi 1975 ku kondza a ya heta ntanga khume eakanya high school hi 1988 hi nkarhi lowu se a sungurile bendi na simon goveni leyi a yi tiveka tanihi simon peter peter hlungwani u xamberile a ya joni laha a nga sungula ku xavisa maphepha-hungu kambe a swi tlhaveriwanga hi dyambu tanihi leswi a ku nga ri nyiko ya yena
hi lembe ra 1989 loko elias baloyi na mamba queens va humesa albhamu ya vona ya vuntlhanu swi arab laha hi kona peter hlungwani a nga humesa vuswikoti bya yena erivaleni laha va nga n'wi humelerisa albhamu ya yena ya madyondza leyi a yi tiveka tanihi Mbhurhi ya mina, Mbhurhi Number One. Ku suka kwalaho Peter Hlungwane a nga ha langutanga endzhaku. U humesile album ya vumbirhi leyi thyiweke A Vukon'wanini. Xana i mani a nga rivalaka album ya vunharhu ya Peter Hlungwane and the Sonos, U Nga Landzi Nyoka? Leyi a yi ri na tinsimu ta ndhuma to fana na rirhandzu ro tumbelela albhamu ya vumune ya peter hlungwani a yi tiveka tanihi murhi wa makondlo mbhurhi number 4 hi lembe ra 1994 peter hlungwani u hlanganile na rich cosa jaha ra ka mahatlani lava nga sungula ku tirha swin'we ku sukela eka albhamu ya vuntlhanu ku njhani misaveni mbhurhi number 5 leyi humesiweke hi 1995. Album leyi yi vile na ndhuma swinene hi risimu ra Zamle hi lembe ra 1996. Peter Hlungwani hi ku tirhisana na ntlawa wa The Sonos va humesile album Nyuku wa Mbyana, Mbhurhi number 6, laha hi kona a ku ri na risimu ra ndhuma ra Ndzi Dyohele Mani. Mbhurhi number 7, ku nga Nxava wa Nyoka, yi humesiwile hi 1998. Tin'wana ta ti-album ta Peter Hlungwane leti a ti ri na swihlawulekisi swa mavito ya Xitsonga Xidzi ti katsa Swandla Swivungu, Mbhurhi number 8, Fenya ra Mbyana, Mbhurhi number 9, Nkuhlu wa Xitshitshi, Mbhurhu number 10, langa ra mhisi mbhurhi number 11 rhambu ra xiboze mbhurhi number 12 leyi landzeriweke hi mbhurhi number 13 xinona nomo albhamu yo hetelela leyi peter hlongwani a hi siyeke na yona i mbhurhi number 14 risava ra madambi hi 2007 vakokwani ntirho wa n'wina njinile kaya vakoyemani u pfula gede na vusiku afamba peter hlungwani u tirhile na elias baloyi and the mambo queens ku sukela eka albhamu ya vona ya vuntlhanu hi 1989 albhamu swi aravu ku fikela eka albhamu ya vukhume hi 1994 endzhaku ka ku suka eka ntlawa wa malume wa yena u vuyile nakambe hi 2004 loko va ta tirha swin'we eka albhamu ya yobo kona hi 2004
Peter Hlungwane a a tumbuluxile na ntlawa lowu a wu tiveka tanihi Majaha ya Swibelani, laha a ku ri Charles Ngobeni, Gilbert Khosa, Active Mukhari na Rogers Khosa. Ntlawa lowu wu ve wu kandziyisa na ku humelerisa ti-album timbirhi ku nga Xiyuya na albhamu ya Mfundhisi Tshika Xidyoho. Mina ni kombela ndlela ye ya sirendabava.
Van'wana lava pfuniweke hi Peter Hlungwane eka ku chaya na vuhumelerisi va katsa MC Mabasa, Xigombe Sisters, Gezani Thomas Mzamani, Edward Mabasa na Majunguza Band, Elias Baloyi and the Mamba Queens. simon valoyi na manguru sisters richard hlungwani na njivani sisters amon mvula na van'wana
peter hlungwani loko a hundza emisaveni hi siku ra vunkaye nhlangula hi 2007 U siye nsati loyi a n'wi hlomiseke hi 1985 ku nga Vukosi Joyce Hlungwani, vana vanharhu ku nga Tlangelani, Xongani na Vutlhari. Loko hi ri karhi hi tlangela malembe ya vukhume-nkombo ya Xitsonga Music Awards eka Munghana Lonene FM, hi ri i mani a nga rivalaka tin'wana ta tinsimu ta ndhuma ta Peter Hlungwani to fana na Rirhandzu ro Tumbelela, Tisuti, Murhi wa Makondlo, Zamalek, Nyuku wa Mbyana, Ndzi Joyele Mani, gqwetha ra valoyi n'wagwayimani na tin'wana
hina tanihi munghana lonene fm hi ri a wu lo mama mafi ntsena eka vele ra n'wayingwani ntombi ya ka mapulanga kambe u tswonge vutlhari vutivi na ku hlonipha ndhavuko wa wena hi vutumbuluxi bya risima hi yi vonile mintirho ya wena peter hlungwani loko a swi koteka a wu to funungula buwa ivi u hlometela vuxongi bya sagwadi leri munghana lonene fm yi ku xiximaka ha rona madyambu lawa sagwadi ra post humas award